An den Här Baum huet elo d'Wuert fir déi Lénk.
Merci, Här President. Mir hu gëschter Mëtten déi virleefeg leschte Ried vum Premier Xavier Bettel héieren. Et war eng Ried, an där versicht ginn ass, e Bilan ze zéie vun der Regierungsaarbecht. A wann een d'Commentairen herno héieren huet, da mengen ech, datt ganz vill Leit onzefridde ware mat där doter Ried, well et kee wierkleche Bilan war. Et war eng Opzielung vun eenzelne Projeten a Mesuren, déi d'Regierung ergraff huet, mee et war eigentlech keng wierklech Bestandsopnam, wou eis Gesellschaft, wou mär hei zu Lëtzebuerg haut dru sinn a virun allem, an dat hätt ee sech um Enn vun enger Legislaturperiod awer vun engem Premierminister, vun engem Statsmon erwaart, d'Opzielung vun deene grouse Chantieren, deen onofhängeg dovunner, wéi eng Parteien an engem hallwe Joer wäerten déi nei Regierung bilden, déi mussen ugegraff ginn, déi grouss Chantieren, déi grouss Erausfuerderunge vun eiser Gesellschaft. Här President, déi Fro, déi sech d'Regierung an domadder och natierlech d'Parteien, déi d'Regierung bilden, dat heescht d'DP, d'LSAP an déi Gréng, muss gefale loossen an un där se gemooss gëtt, ass, Geet et dem Land dann nu wierklech besser? Ass et besser preparéiert op d'Zukunft? Geet et de Leit an deem Land besser? Hu Jonker haut méi Perspektiven a besser Perspektive wéi nach viru 5 Joer? An ass eng Politik gemeet gi am Interessi vun de Leit? D'Vertrieder vun de Regierungsparteien hunn och de Moie gesot, Jo, natierlech. A wann een hiren Tunnelbléck entwéckelt a sech just déi Zuelen ukuckt, déi engem grad an de Krom passen, da kann een esouguer de Premier verstoen. D'Staatsfinanze spruddelen, d'Wirtschaft boomt an och fir déi nächste Jore gëtt weider mat rekordverdächtege Wuesstumszuele gerechent. A jo, dat bedeit natierlech och, datt bestëmmten Deeler vun der Populatioun besser geet wéi viru 5 Joer. De multinationale Boîten a Superräicher geet et ganz gutt zu Lëtzebuerg, esouguer exzellent. Och wäerten sech d'Perspektive vun de Groussgrondbesëtzer an Immobiliëspekulante verbesseren. Steieroptimiséierungsfirme geet et blendend, grad esou wéi den Detenteure vu Bréifkëschtefirmen. All deenen, déi vun hirem Kapital liewen, geet et op jidde Fall prächteg. Mee geet et dann och deene Leit besser, déi vun hirer Aarbecht liewen? Ass eist Land, eis Gesellschaft an deene leschte 5 Joer éischter zesummegewuess oder hu mer eis ausenanergelieft a liewen a Paralleluniversen, wou d'Liewenskonditioune vun den engen guer näischt méi mat de Liewenskonditioune vun deenen aneren ze dinn hunn? Ass d'sozial Kohäsioun am Land méi grouss ginn oder huet sech d'sozial Keelt nach weider ausgebreet? No 5 Joer DP-LSAP-Gréng-Regierung muss een déi batter Feststellung maachen, Déi Räich si méi räich ginn an déi Aarm méi aarm. Déi sozial Ongläichheeten hei am Land sinn enorm geklongen, och wann dat en alen Hummer schéngt, deen awer ënnert dëser Regierung eng nei Aktualitéit kritt huet. An ëmmer méi Leit hei zu Lëtzebuerg kréien déi zwee Enner um Mount net méi zesummen. Dëst ass dat gréissten Versoe vun dëser Regierung, mee dovun huet de Premier kee Wuert gesot. No den aktuellsten Zuelen ass bal all Fënnefte vun Aarmut oder sozialer Ausgrenzung bedrot, esou vill wéi nach ni virdrun. Den Aarmutsrisiko huet en negative Rekord erreecht. An net nëmmen dat, d'Salariatskummer huet an hirem Sozialpanorama nogewisen, datt och d'Intensitéit vun der Aarmut zouhëlt. Dat heescht, datt ëmmer méi Leit ganz ewech ganz wäit ewech dovunner sinn, aus där Situatioun erauszekommen, an och dëst gehéiert awer zum Bilan vun dëser Regierung. Den Aarmutsrisiko klëmmt a klëmmt, an amplaz resolut dergéint virzegoen, huet d'Regierung als éischt emol eng Etüd an Optrag ginn, fir erauszefannen, wat een dann am spezielle lëtzebuergesche Kontext bräicht, fir iwwer d'Ronnen ze kommen, dee sougenannte Budget de référence, deen de Statec opgestallt huet. A wat ass erauskomm? Ma datt e Mënsch fir mënschewürdeg zu Lëtzebuerg ze liewe wesentlech méi Akommes brauch ewéi den internationalen unerkannte Seuil vum Aarmutsrisiko. A wat huet d'Regierung dunn mat dëser Etüd gemeet? Ma se huet d'Etüd mol als alleréischt ganz ënnen an den Tirang geluecht an d'Konsequenz vun dëser Etüd ass näischt, guer näischt. Och net beim Revis, deen d'Regierung elo als Allheilmëttel géint d'Veraarmung propagéiert. Esou wäit, datt esouguer de Staatsrot sech just wonnere kann, datt déi Montanten vum neie Revis kaum dozou dénge wäerten, de Leit mënschewürdegt Liewen ze garantéieren an d'sozial Inklusioun ze fërderen. Wat awer besonnesch schlëmm a bedenklech ass, Datt d'Koalitiounsparteien lo versichen, och virdru schonn, dës desastréis Zuele schéinzerieden, andeems se soen, déi Leit hätte jo nei Sachleeschtungen zegutt, déi d'Regierung geschafen hätt, wéi zum Beispill d'gratis Kannerbetreiung. Mee do muss een awer éierlech sinn, och beim ale Chèque-service-System hu Mënschen a prekäre Situatioune quasi näischt misse bezuelen. Domadder stellen ech de Prinzip vun der gratis Kanner vun der gratis Sachleeschtung net a Fro, stellen awer fest, datt een dat net uféiere kann als Element am Kampf géint d'Aarmut. Do däerf ee sech, mengen ech, selwer net an d'Täsch léien. Trotz dem enorme Wirtschaftswuesstum geet nawell de Chômage just liicht zeréck. En ass nach ëmmer op engem, fir Lëtzebuerger Verhältnisser, historesch héijen Niveau. A virun allem, e wäert trotz weiderem Wuesstum dee mer jo de Moien en long et en large explizéiert kruten, an den nächste Joren net ënnert 5 Prozent falen, esouguer an deenen optimisteschste Zeenarioe wäert en net ënner 5 Prozent falen. Dat heescht, datt mer trotz enger enormer Croissance net méi zu deenen Zuelen, wat de Chômage ugeet, zeréckfanne wäerte wéi virun der Finanzkris. An dat sinn definitiv keng dichteg Perspektiven, a scho guer keng, fir sech domadder ze bretzen. Här President, wa mer de Problem vum Chômage an enger esou oppener Ekonomie wéi déi lëtzebuergesch wëllen an de Grëff kréien, da muss mer jiddwerengem, deen hei lieft, schaffe wëll a schaffe kann, och déi Méiglechkeet ginn, dat ze maachen. An Aarbecht, gesellschaftlech nëtzlecher, gëtt et der méi wéi genuch. Do däerfen awer net Leit einfach nëmme geparkt ginn an enger vun enger Mesure zur anerer weidergereecht ginn, well domadder gëtt d'Prekaritéit an d'Perspektivlosegkeet einfach just verlängert. Et muss d'Aufgab vun der öffentlecher Hand sinn, dat Recht op Aarbecht och an der Realitéit ëmzesetzen. Dës muss eng vun deene grousse Prioritéite vun zukünfteger Politik sinn. Awer zu Lëtzebuerg schützt och Aarbecht scho laang net méi virun Aarmut. 12 Prozent vun deenen, déi schaffen, si working poor. Och dat ass en traurege Rekordwäert, deen nach ni zu Lëtzebuerg esou héich war an deen och an Europa sengesgläiche sicht. Just d'Kriseländer Spuenien a Griichenland hunn nach méi schlëmm Zuelen. Doriwwer, menge mär, kann een net einfach esou ewechgoen. Déi sozial Schéier geet ëmmer weider auseneen. An dat gesi mer ganz gutt bei den Akommesënnerscheeder. An den Nonzeger an Zweedausender Jore war et nach esou, datt déi iewescht zéng Prozent fënnef bis sechs Mol méi Revenu hate wéi déi ënnescht zéng Prozent. Dunn, zanter der Kris, sinn et bemol sechs bis siwe Mol méi ginn, déi déi iewescht hunn. An haut? hunn déi iewescht 10 Pro zent aachtmol méi Revenu wéi déi ënnescht. Dee selwechte Phänomen gesi mer bei de Léin. D'Kafkraaft vun den ënneschte Léin ass zanter 2010 just ëm 0,8 Pro zent geklommen a bei den ieweschten ëm 5,9, also iwwer siwemol méi wéi déi ënnescht. An a kengem vun eisen Nopeschlänner ass de Bruttomindestloun esou no bei der Aarmutsgrenz wéi zu Lëtzebuerg. Duerfir brauche mer, an dozou sti mär als Lénk, dréngend eng Erhéijung vum Mindestloun, esouwuel duerch eng Erhéijung vum Bruttoloun wéi och duerch steierlech Entlaaschtunge vun den niddrege Salairen. Wien zu Lëtzebuerg Vollzäit schafft, muss wéinstens 2.000 Euro netto um Enn des Mounts mat heem huele kënnen. E Mënsch, dee Vollzäit schafft, deen däerf einfach net dem Aarmutsrisiko ausgesat ginn, net zu Lëtzebuerg. Et sinn iwwerproportional vill Fraen, déi Aarbechte maachen, déi um Mindestloun bezuelt ginn. En anstännege Mindestloun ass och en Deel Geschlechtergerechtegkeet, besonnesch fir déi, déi zanter 10 Joer haart an engem Job schaffen an hir Qualifikatioun nach ëmmer net unerkannt kréien, An dat sinn Aarbechten, déi een net einfach delokaliséiere kann. Et si Servicer, déi hei am Land an Usproch geholl ginn. Insgesamt geet hei am Land d'Lounquot, also den Undeel vun de Léin um geschafene Räichtum, zanter Joren a Joerzingten ëmmer weider zeréck, wourop d'Caritas zu Recht higewisen huet. Dës sozial Entwécklung hei am Land ass d'Resultat Vun enger Austeritéitspolitik, déi certes d'Virgängerregierungen ugefaang haten, mee déi zumindest dës Regierung am Ufank och weidergefouert huet. Dës Regierung huet gläich am Ufank e Spuerpak presentéiert mat enger Hellewull sozial ongerechte Mesurë wéi der TVA-Erhéijung, dem Aspuere bäi de Studenteboursen, der Reduzéierung vun de Familljenzoulagen an dem Kannergeld. Elo stellt d'Regierung dat esou duer, wéi wann dës Aspuerungen d'Viraussetzung gewiescht wieren, datt d'Ekonomie elo nees erëm brummt. Mee wier de Wirtschaftswuesstum da manner héich ausgefall ouni dëse Spuerpak? Wuel kaum. Mee wann ee jiddwerengem eppes ewechhëlt, da verléieren déi am meeschten, déi am mannsten hunn. Här President, et gëtt och en anere Beräich, an deem mär traurege Spëtzereider an Europa sinn, an dat ass dee vun der Aarbechtszäit. Mir hunn zwar formal eng 40 Stonne Woch, mee an der Moyenne schafft e Vollzäitbeschäftegten zu Lëtzebuerg bal 41 Stonnen. An Europa leie mer do un éischter Plaz a just virun deem zweeten, an deen zweeten ass Griichenland. All déi aner Länner hunn däitlech manner reell Aarbechtszäiten. A mir hunn hei zu Lëtzebuerg zanter iwwer 40 Joer keng Aarbechtszäitverkierzung méi gehat. De gesellschaftleche Fortschrëtt, d'Digitaliséierung an d'Automatiséierung, d'Verdichtung vun der Aarbechtszäit, also de Stress an och seng Folgen, Burnout an psychosozial Problemer, sinn net begleet ginn duerch e Méi u Liewensqualitéit, duerch e Méi u fräier Zäit an duerch e Méi u Selbstbestëmmung. Vereenzelt Regierungsmemberen hunn dat effektiv an der Vergaangenheet ëmmer nees ugeschwat, Mee et ass awer näischt geschitt, weder eng strukturell Reduzéierung vun der Aarbechtszäit nach eng partiell a Form vun Aarbechtszäitkonten, iwwer déi e Salarié selbstbestëmmt verfüge kann. An der däitscher Industrie, déi jo Exportweltmeeschter ass, déi also héich kompetitiv um Weltmaart ass, do gëtt et scho laang eng 35 Stonne Woch. An haut gëtt do iwwer eng 28 Stonne Woch diskutéiert. Just zu Lëtzebuerg schéngt dat iergendwéi tabu ze sinn. Mär mengen, datt et Zäit gëtt, dësen Tabu ze briechen. Als Lénk si mer der Iwwerzeegung, datt et héich Zäit gëtt, datt d'Mënschen endlech och an de Genoss vun de Friichte vun den technologesche Fortschrëtter an der Produktivitéitsentwécklung kommen an datt mer eng Perspektiv zum Hamsterrad, an deem vill Leit sech agefaangen, agespaart spieren, bidde mussen. Et gëtt Zäit fir eng progressiv a strukturell Reduzéierung vun der Aarbechtszäit. Här President, virun zimlech genee zwee Méint hu mer hei an der Chamber eng Orientatiounsdebatt iwwert de Logement gefouert. De Problem, mat deem mer an der Logementskris konfrontéiert sinn, ass esou gewalteg, datt ee sech zu Recht d'Fro stelle kann, firwat ee sech do nach orientéiere muss no bal fënnef Joer Legislaturperiod, Well et ginn eigentlech just zwou Optiounen, entweder et stécht een de Kapp an de Sand an et mécht ee weider esou wéi bis elo, oder et versicht een de Problem resolut unzegoen. D'Regierung huet sech fir déi éischt Optioun entscheet. Dat weist sech alleng schonn doduerch, datt säit dëser Debatt absolut näischt geschitt ass. Et gouf kee Bilan vun den Diskussiounen an der Kommissioun gezunn. De Minister huet keng Konklusiounen gezunn, zumindest keng, déi iergendwellech praktesch Konsequenzen hunn. Déi Motiounen, déi hei gestëmmt goufen, leien also elo op engem Koup, an do bleiwe se da wuel och leien, bis dann déi nächste Regierung sech där doter Fro erëm unhëlt. Wou si mer haut drun beim Logement? Wat ass de Bilan vun dëser Regierung? Ma, dat Éischt, dat weess jiddwereen, ass, datt massiv Wunnenge feelen. De Wirtschafts a Sozialrot chiffert de Besoin un zousätzleche Wunneringe fir den Zäitraum 2010 bis 2030 op 129.000 Wunnengen. Mam aktuelle Rhythmus wäert héchstens d'Halschent vun deene Wunnengen iwwerhaapt gebaut ginn. D'Caritas schwätzt vun 30.000 Sozialwunnengen, déi feelen. Den Observatoire de l'habitat seet eis souguer, datt all Joer 8.000 Wunnenge misste bäikommen, och fir den historesche Réckstand opzehuelen. D'Präisser klammen op Grond vun dësem décken Defizit enorm séier. Am Schlëtt klammen d'Präisser vu Wunnengen all Joer ëm zirka 5 Prozent. An den leschten 10 Joer sinn d'Loyere vun Appartementer ëm 45 Prozent eropgaangen, vun Haiser souguer ëm 76 Prozent innerhalb vun 10 Joer. Wann een dës Zuele mat der Lounentwécklung vun de leschten 10 Joer, also dem selwechten Zäitraum, vergläicht, da gesäit een direkt e risegt Lach. An dat Lach gëtt ëmmer méi grouss an et falen ëmmer méi Leit dran, net nëmmen déi 20 Prozent, déi vun Aarmut oder sozialer Exklusioun bedrot sinn, wat scho schlëmm genuch ass, Mee och ëmmer méi Leit, déi zwar vläit nach gutt Paien hunn, mee ouni eegene Patrimoine kaum Accès zu engem Kredit hunn oder ënnert der finanzieller Laascht vun deene Kreditter zesummebriechen. Eng Famille mat duerchschnëttlechem Revenu, déi eenzeg an alleng vun hirer Aarbecht lieft, kann zu Lëtzebuerg Kaum méi eng Existenz ouni finanziell Suergen opbauen. Dat ass dëser Regierung natierlech net alleng ze verschëlden. Se huet awer an der Kontinuitéit vun der Politik vun deene viregte Regierunge gehandelt a se huet kee besonneschen Effort gemeet, fir dës Entwécklungen ze änneren. De Premierminister weess dat selwer am beschten, dofir huet e gëschter a senger Ried Kee Wuert doriwwer verluer, well wat hätt en och kënne soen iwwer de Logement zu Lëtzebuerg? En hätt këinten erklären, wéi d'Regierung méi Terrain wollt mobiliséieren, andeem se d'Steieren op der Mehrwertsteierung erofgesat huet an domadder virun allem Grondbesëtzer en zolitte Gefale gemaach huet, déi hire Spekulatiounsgewënn esou astieche konnten. Eng Wunneng méi wäert domadder net gebaut ginn. En hätt kënne vun der Subvention loyer schwätzen, déi iwwert den Ëmwee vum Locataire de Wee op de Bankkonto vum Propriétaire wäert fannen, well d'Loyerspräisser esou schnell klammen, dass dës Subventioun bei engem duerchschnëttleche Loyer schonn no zwee Joer erëm wäert opgefriess sinn. Kee Stot wäert mat dëser Mesure deem finanziellen Drock entgoen. En hätt och kënnen erklären, datt de Rentefong dem Fonds de Logement iergendwann 23 Appartementer zu Gréiwemaacher ofkafe wäert an dat als groussen ëffentlech Wunnengsbauoffensiv verkaf ginn ass, obwuel duerch dës Mesure objektiv net eng eenzeg Wunneng méi gebaut ginn ass. En hätt missen erklären, datt dës Regierung bereet ass, méi Suen a Militärinvestitiounen ze stiechen, wéi an de Wunnengsbau. De Wunnengsbauminister Besser, de Wunnengsbauministère bleift och weiderhi chronesch ënnerfinanzéiert. An en hätt och missen erklären, datt déi Baulandverträg, wou mär mengen, datt dat e wahrscheinlech zimlech zahnlosen Tiger wäert sinn, déi hien a senger Ried zum Etat de la Nation 2014 ugekënnegt hat, nach ëmmer um Instanzewee viru sech hin dümpelen. Nieft der Reform vum Fonds de Logement, déi bis elo just Personal verbrannt a keng Wunneng méi bruecht huet, ass dat dann, ass et dat dann och schonn? Virschléi ginn et der awer genuch. A mir hunn der genuch gemeet an dëser Legislaturperiod. Déi lescht Initiativ vun eis fir d'Loyers, e Gesetz fir d'Loyersentwécklung ze bremsen, mee och an der Debatt virun zwee Méint hu mer Texter proposéiert, déi Inhalter, Ideeë beinhalten u wéi enge Stellschrauwen een dréine misst, mee virum Hannergrond vun der Regierung hirem Bilan am Logement ass d'Aart a Weis, wéi mat dëser Thematik hei ëmgaange ginn ass, onverantwortlech an et ass dat zweet grousst Scheitere vun dëser Koalitioun. Här President, Madame Presidentin, zur Fro vun der Steiergerechtegkeet. D'Regierung argumentéiert, si hätt jo no dem Austeritéitspak mat der Steierreform vun 2017 eng sozial Reform bedriwwen, bei där quasi jiddwereen, also och déi niddreg Salairen, dovunner profitéiert hätten an datt dat zu méi sozialer Gerechtegkeet géif bäidroen. Elo ass et awer esou, datt esouguer déi Europäesch Kommissioun an hirem Country by Country Report virgerechent huet, datt et alt nees déi iewescht 10 Prozent sinn, déi vun der Steierreform proportional am meeschte profitéieren, also net nëmmen an absolutten Zuelen, mee och proportional am meeschten. Den OGBL huet ausgerechent, datt eng Koppel, wou allen zwéin Vollzäit schaffen, Mat zwee Kanner haut no Sozialtransferten manner Suen iwwreg hunn ewéi 2014 an inflatiounsberengegt esouguer manner ewéi 2009. Konkret an Zuelen heescht dat, wéi gesot, inflatiounsberengegt, 2009 hätt dës Koppel 4.028 Euro zur Verfügung gehat, no Steieren a Sozialtransferten, 2014 waren et der nach 3.969 an haut, 2018, mécht dat nach 3.870 Euro aus. Vu sozialer Gerechtegkeet kann do keng Rieds sinn. An et fänkt een un ze verstoen, firwat esou vill Leit Dag fir Dag struewele fir iwwer d'Ronnen ze kommen. An déi sozial Ongerechtegkeet ass hei am Land zu engem ganz groussen Deel hausgemaach. De Problem vun der sozialer Ausgrenzung an der Onfäegkeet vun der Politik fir Aarmut a Chômage am Land effektiv a konsequent ze bekämpfen, alles dat kann een op een eenzegen zentrale Constat erofbriechen, Et gëtt keng Steiergerechtegkeet hei zu Lëtzebuerg, net virun dëser Steierreform a scho guer net duerno. Wie säi Geld mat Aarbecht verdingt, gëtt zu Lëtzebuerg ëm e Villfaches méi héich besteiert wéi een, deen einfach seng Aktien oder Obligatioune fir sech schaffe léisst. Dividende si jo mol direkt zu 50 Prozent exoneréiert. Plus-valuen op Finanztitele si komplett fräi vun der Steier, wann ee se op d'mannst 6 Méint laang hält. De Steierbarème ass komplett iwwerholl, well e säit Joerzéngten net méi ugepasst gouf un déi real Verdeelung vum Räichtum hei am Land. Donieft gëtt et natierlech nach eng ganz Batterie vu legalen Methode, spezielle Fongen a Steiernischen, déi et de grousse Fortunen erlaben, hir Steierlaascht nach weider erofzesenken. Aarbecht gëtt ëm e Villfaches méi héich besteiert wéi Kapital. Dat heescht op gutt Lëtzebuergesch, datt déi schaffend Leit, Ganz einfach domm sinn. Zu Lëtzebuerg bezilt e Millionär, deen op de Finanzmäert spekuléiert, e méi niddregen effektive Steiertaux wéi e Salarié mat engem duerchschnëttleche Salaire. Dat ass eng Realitéit, déi Iech all Steierberoder ka bestätegen. A bei der Betribsbesteierung ass et d'selwecht. Och do ginn d'Steiertauxe stänneg weider erofgedréckt, soudatt dem Staat erëm Milliounen a Milliounen entginn. A genee do läit de Problem. Wann een ëmmer nees nei Steierkaddoe fir déi grouss Fortunë mécht, dann ass a bemol kee Geld méi do fir déi sozial Problemer seriö unzegoen, well déi, déi d'Geld hunn, also déi sou dacks zitéierte breet Schëlleren, net méi hire faire Beitrag zu der Gesellschaft leeschten. An dat ass d'Schold vun deene Politiker, déi dës Spillregeln agefouert hunn a weiderhin op d'Spëtzt dreiwen. An et ass och d'Schold vun dëser Regierung. Fir d'éischt. Mat engem Spuerpak déi sozial Prestatioune kierzen an duerno d'Sue via eng Steierreform erëm verdeele vun där d'Betriber an déi Räich erëm am meeschte profitéieren. Här President, mir hate gëschter net nëmmen eng historesch kuerz Ried, mer haten och e weideren Novum. Fir d'éischte Kéier, op jidde Fall déi éischte Kéier, datt dat mäer bewosst ass, ass an der schrëftlecher Fassung vun enger Ried zur Lag vun der Natioun, sinn do d'Logoe vu véier Privatboîten opgetaucht. Et waren déi vun deene véier grousse Rating-Agencen, an et ëst a sou bezeechnend. A wann et weist, wéi selbstverständlech d'Verknüpfung vu privaten Agencen a vun ëffentlechen Interessien ass. Et ass nach guer net esou laang hier, datt de Spëtzekandidat vun der lëtzebuergescher sozialistescher Aarbechterpartei, dee lo grad net do ass, de Wirtschaftsminister Etienne Schneider, eng aner Lobbygrupp, nämlech d'ABBL, d'Associatioun vun de Banken a Banquieren, als Premier Conseiller de Gouvernement Genannt huet. A wou liewe mer dann? Dat ass dach méi wéi bedenklech. Et ass schonn erstaunlech, wéi déi successiv Regierungen et ëmmer erëm fäerdegbruet hunn, hir Steierpolitike bei de Leit ze verkafen. D'Haaptargument, dat bei esou Geleeënheeten ëmmer erëm kënnt, ass, datt mer musse kompetitiv bleiwen. Dat betrëfft an éischter Linn net déi produktiv Industrie oder déi kleng a mëttelstänneg Betriber. Wa mer elo op en nominalen Taux vun 18 Prozent wäerten erofgoen, dann ass dat net an éischter Linn, fir de Coiffeur um Eck oder de klenge Supermarché méi kompetitiv ze maachen, well do wier jo och d'Fro, d'Kompetitivitéit par rapport zu weem? Mee wann et heescht, mir missten alt nees Steieren op Fortunë, Kapitalrevenuen oder Benefisser vun de Firmen erofsetzen, wa stänneg nei Steiernischen agefouert ginn, wéi nach viru puer Wochen d'Patentbox, da geet et ëm d'Kompetitivitéit vun engem ganz spezielle Secteur, nämlech dee Secteur vun der Finanzplaz, dee säi Geld mat Steiertricksereie verdéngt. Dat, wat een dann haut Optimisation fiscale nennt, esou wéi et esou schéin heescht, déi awer natierlech just fir Multinationallen a Multimillionären a Fro kënnt. An do bäisst sech, mengen ech, d'Kaz an de Schwanz. Ouni dës Steiertricksereie, sou gëtt behaapt, ass eise Budget net soutenabel. A well et déi Steiertricksereie gëtt, kënne mer leider keng Steiergerechtegkeet hierstellen a mussen en enormen Déchet fiscal op nationalem Niveau einfach akzeptéieren. Bon, ech ka mer virstellen, datt eng ganz Rëtsch Leit vun där Zwéckmillche relativ vill profitéieren. Mee wat bréngen eis déi Steiertricksereien da wierklech? Ass et tatsächlech esou, datt de Staatsbudget an e Koup fale géif, wann een déi Steiernische géif lues a lues ofbauen? D'Wourecht ass, mer wëssen et net. Et gëtt dozou keng Zuelen, et gi keng Analysen, et gi keng Statistiken. D'Vollek ass gebieden ze gleewen, datt dee Secteur esou enorm wichteg ass, a fir de Rescht solle wann ech gleeft keng Froe stellen. Genee wéi nach virun net all ze laanger Zäit bei der Fro vum Tanktourismus. wou mer Joerzéngte laang gesot kruten, datt dee sou onheemlech wichteg wier fir Lëtzebuerg, bis da op eemol eng wëssenschaftlech Etüd festgestallt huet, datt en eis bäi wäitem méi kascht, wéi en eis abréngt. Déi Steiernische fir d'Finanzplaz, déi kaschten eis och vill. Deen enormen Déchet fiscal op nationalem Niveau an déi sozial Konsequenzen, déi domadder verbonne sinn, hunn ech schonn ugeschwat. D'Auswierkungen op den Immobiliësecteur sinn och enorm, zum Beispill wann et drëms geet Superräicher unzezéien, déi d'Präisser an d'Lut dreiwen, oder zum Beispill wann déi ganz grouss Promoteuren iwwer Sicave fueren, fir eng Besteierung vun hirer Plus-value ze entgoen. Da kommen d'Käschten an d'Auswierkunge vun deem héije Wuesstum derbäi, dee jo och zum Deel vun deem Secteur ugedriwwe gëtt. Schwätze muss een och iwwer d'Repercussioune vun dem Secteur op de Ruff vum Land am Ausland oder op säin negativen Afloss op d'lëtzebuergesch Demokratie. Dës Regierung huet zwar d'Trennung vu Kierch a Staat viru gedriwwen, se huet awer net d'Verflechtung tëschent Staat a Finanzplaz viru gedriwwen. Och de politesche Spillraum vu Lëtzebuerg zu Bréissel ass ien extrem ageschränkt, well mer vill vun eisem Kredit verspillen a vill vun eiser Energie domadder verbréngen, fir d'Privileegie vun engem bestëmmte Secteur ze verteidegen. An da misst ee jo nach déi negativ Auswierkungen op déi europäesch Wirtschaft an Betruecht zéien, wat jo och zwangsleefeg Repercussiounen op eis eegen Ekonomie huet. Den Elefant mëtten am Gank, deen all Progrès verhënnert an deen d'Land all Zukunftsperspektive verbaut, ass deen Deel vun der Finanzplaz, dee säi Geld mat eben deenen Tricksereie verdéngt, net déi ganz Finanzplaz. Well, wéi d'Acteuren et jo selwer soen, dee gréissten Deel vun der Credibilitéit vun der lëtzebuergescher Finanzplaz berout op der Kompetenz an net op de Steiernischen. Mëttlerweil gëtt et scho e Secteur hei, dee sech an der nohalteger Finanzéierung engagéiert. Et geet also net drëm déi ganz Finanzplaz als solches, mee et geet ëm en Deel vun där Finanzplaz, dee groussen Entreprisen a Milliardäre bäi der Steieroptiméierung hëlleft. A wa mer wëllen aus deem aktuellen Däiwelskrees ausbriechen an eng nohalteg Entwécklung aleeden, da féiert kee Wee derlaanscht, mer mussen ufänken driwwer ze diskutéieren, wéi mer progressiv aus deene Steierspuermodeller, erauskommen, an dat mat enger klorer mëttel a laangfristeger Strategie. Laangfristeg sinn déi Aktivitéite souwisou net ze halen, well eis europäesch Noperen deem net éiweg wäerten nokucken. Mir mussen éierlech analyséieren, wat dee Business eis wierklech abréngt, an dat dann ofweie géint alles dat, wat en eis an och de Rescht vun der Welt kascht. Mir mussen eis froen, ob dee Modell weiderhin d'Zukunft vu Land ass oder ob en net justement, Zur Vergaangenheet gehéiert. De Staat brauch Geld fir d'Zukunft vum Land virzebereeden. De Staat brauch Geld fir Wunnengen ze bauen, den ëffentlechen Transport auszebauen, fir Schoul a Gesondheetsstrukturen unzepassen, fir endlech déi ökologesch Transitioun anzeleeden a fir d'Weichen ze stellen op eng Gesellschaft, déi ouni en demesuréierte Wuesstum auskënnt. An dat geet just, wa mer Recetten erhéijen duerch méi e fairen a solidaresche Bäitrag vun deene grouse Fortunen an den Entreprisen. Här President, Madame Presidentin, nach ëmmer Wuesstum heescht bei eis am Land scho laang net méi allgemenge Wuelstand. Dobäi ass de Wuesstum u sech net de Problem, mee d'Fro, wéi e verdeelt a wéi en organiséiert gëtt. Wie profitéiert vun där grousser Croissance a wie geréit trotz oder vläit grad wéinst deem Wuesstum ënner d'Rieder? Wann de Wuesstum net méi alle Mënschen an enger Gesellschaft zegutt kënnt, Dann hu mer an där Gesellschaft e seriöe Problem. Dann ass déi sozial Entwécklung am Land fundamental gestéiert an déi sozial Kohäsioun op d'Spill gesat. An dowéinst funktionéiert och de soziale Lift net méi. Guer net dovunner ze schwätzen, datt de Wuesstum enorm Erausfuerderungen un eis Gesellschaft an hir Infrastrukture stellt, déi mer net einfach esou meeschtere kënnen. Mer laffe lo schonn de verpassten Entwécklunge vun de Joerzingte virdrun hannen no. An och dës Regierung huet net d'Kraaft, fir zukünfteg Entwécklungen ze antizipéieren. Mer sinn ëmmer nach am Gaang, Retarden opzehuelen. Also kee Land a Siicht, néierens! De Wuesstum ass awer steierbar, sécher net zu 100 Prozent, mee e kann awer encadréiert ginn, prinzipiell iwwer zwee Instrumenter, éischtens d'Landesplanung, wou mer nach ëmmer net richteg vum Fleck kommen, an zweetens, an dat ass dat Wichtegst, iwwer d'Steierpolitik. Bis elo ass dat just an eng Richtung gaangen, nämlech méiglechst d'Steieren erofzesetzen, Steiernischen ze schafen, fir méiglechst vill Entreprisen op Lëtzebuerg ze lackelen. De Staat kritt zwar dann, relativ gesinn, manner Recettë, well en d'Steieren erofgesat huet, mee duerch d'Mass vun de Betriber gëtt de Steierausfall kompenséiert. Duerfir, wa mer net iergendwann ënnert dem Wuesstum erstécke wëllen, komme mer net derlaanscht, déi Politik vu Fiskaldumping aus den leschte Joren emol grondsätzlech op de Leescht ze huelen. A mer hu Sputt. Dat weist eis d'Zuele vu PriceWaterhouseCoopers. déi jo net am Verdacht stinn, eng lénksradikal Organisatioun ze sinn, do gesi mer, datt déi effektiv Steierlaascht, also d'Steierlaascht plus d'Cotisatiounen, zu Lëtzebuerg si mer do bäi 20,5 Prozent, einsam un alleng un der Spëtzt vun den EU an EFTA-Länner. Hannert eis kënnt Kroatien. e Land mat deem mer jo an direkter Competitioun stinn, esou wéi ech dat an der Vergaangenheet ëmmer erëm héieren hunn, dono Zypern, Dänemark, Irland, wou mär 20,5 hunn, huet Irland 26, och den United Kingdom läit bäi iwwer 30 Prozent, Däitschland, eisen direkten Noper, bäi 48 Prozent, d'Belsch, 57, Frankräich 62. Also et ass Sputt no uewen do, fir kënnen u Stellschrauwen ze dréinen, fir déi Sue kënnen ze generéieren, déi eist Land brauch, fir sech kënnen op d'Zukunft ze preparéieren. Madame Presidentin, zanter gefillten Éiwegkeeten gëtt iwwer d'Diversifikatioun vun eiser Wirtschaft geschwat an datt mer mussen aner ekonomesch Standbeener opbauen. Mer mierken zwar, datt d'Gewiicht vun der Finanzplaz och ënnert dëser Regierung net weider zeréckgaangen ass. Jo, verschiddener heibannen hu sech schonn beim Gedanken un de Brexit d'Sabbeldicher ugedoen. Mee et sinn trotzdem vun dëser Regierung interessant Initiativen ergraff ginn. Stéchwierder sinn do Économie circulaire, Logistik, Wood Cluster, Recherche an Digitaliséierung. Dat sinn alles duerchaus sënnvoll Pisten, déi nach ausbaubar sinn, mee bei engem Punkt vun där berühmter Diversification économique, do kënne mer net mat der Regierung averstane sinn, an dat sinn d'Erhéijunge vun de Militärbudgete mam Zil, eng Zort Militärindustrie zu Lëtzebuerg opzebauen. Dës Regierung huet eist Land beim NATO-Sommet zu Wales 2014 dozou verflicht, hire Verteidegungsbudget bis 2020 ëm iwwer 50 Prozent an d'Lut ze setzen. Esou héich, datt an e puer Joer d'Militärausgabe méi grouss wäerte si wéi déi Ausgabe vun der Entwécklungshëllef. Lëtzebuerg dréit domadder also säin Deel bäi zu enger komplett geckeger Oprüstungsspiral, déi d'Krichsgefor net méi kleng, mee éischter méi grouss mécht op engem weltwäite Plang. An dobäi ass de Militärtransporter, den A400M, just eng al Laascht, déi ëmmerhin 200 Milliounen Euro kascht huet, mee och nach 420 Milliounen an Zukunft kaschte wäert fir den Ënnerhalt. Wesentlech méi geféierlech sinn d'Initiative ronderëm eis Militärsatellitten. Net nëmmen de Govsats, déi, wéi mer elo héieren hunn, jo dann och Frequenzen un d'amerikanesch Arméi verkeeft, mee och deen neie Satellit, dee prezis Biller och a Krichsgebitter schéisse kann an deen d'Klengegkeet vun 170 Milliounen Euro kascht. All déi Satellitte sinn Deel vun enger Regierungsstrategie fir hei zu Lëtzebuerg eng Rüstungsindustrie opzebaue mat Return on Invest an anstännege Profitter. Dogéint wäerte mär eis als Lénk wieren. An ech kann nëmmen erstaunt sinn, datt ee vun deene Gréngen bei deenen dote Froen näischt héieren huet bis elo. Si waren dach emol eng Kéier viru Joren Deel vun deem, wat Friddensbewegung genannt ginn ass. An et ass schonn erstaunlech, dee Silence, dee vun hinne kënnt, wann hei eng Oprüstungsspiral bedriwwe gëtt. Här President, Madame Presidentin, an der Ried vum Premierminister an de Jore virdrun huet hien ëmmer, wann och kuerz, d'Klimapolitik ugeschwat. Dëst war 2015 an 2016 natierlech och e spannende Sujet, well esou konnt gemaach ginn, wéi wa Lëtzebuerg an d'Regierungsaarbecht quasi eng Pièce maîtresse vum Zustanekomme vum Paräisser Klimaaccord gewiescht wären. D'Regierung ka sech awer net un der Cop 21 moosse loossen, mee se muss sech un hirem Bilan vun deene leschte fënnef Joer moosse loossen. An do muss een dann awer vläit scho wäit siche goe fir wierklech Initiative fir de Klimaschutz ze fannen. Déi eenzeg wierklech wierksam Mesure a Saache Klimaschutz vun dëser Regierung ass de Klimapakt. Dat ass sécherlech en interessant Instrument op lokalem Plang, mä dat awer nëmme komplementär ka sinn zu enger nationaler Strategie, déi sech an de Kader vun der Groussregioun afüge muss. An do läit de Problem. Säit der Cop 21 kréie mer en neie Klima-Aktiounsplang an Aussiicht gestallt, mee zwee an e halleft Joer méi spéit läit ëmmer nach kee vir. Et gëtt absolut keng national Strategie, zumindest keng déi eis bekannt ass, fir d'CO2-Emissiounen drastesch ze reduzéieren an de lëtzebuergesche Bäitrag zum Klimaschutz ze leeschten. E reelle Bäitrag, wuelverstane mat Mesuren op eisem Territoire an net mat akaafte Mesuren aus dem Ausland, wou aner Leit eis Efforte fir eis maachen. Ech gi véier Beispiller iwwer déi verpasste Chancen. Éischtens, den Tanktourismus. Bal d'Hallschent vum CO, dee fir Lëtzebuerg comptabiliséiert gëtt, kënnt just aus dem Tanktourismus. Do ass de Sprit, dee vu Residente getankt ass, mol net agerechent. De Gros vun deem Sprit gëtt vu Camionen getankt, déi deelweis wäit Ëmweeër dofir fueren. D'Regierung huet eng Etüd doriwwer an Optrag ginn, déi kloer beseet, datt d'ökologesch an d'mënschlech Käschte vun dëser Nisch déi finanziell Recetten, däitlech iwwersteigen. Aktiv ginn ass d'Regierung awer trotzdeem net. D'Etüd läit an engem Tirang an do bleift se wuel och bis op Weideres. Zweetens, erneierbar Energien. Säit dës Regierung ugetrueden ass, huet den Undeel vun den erneierbaren Energien um Energiemix quasi ass dee quasi stagnéiert an huet just minimal zougeluecht. Den Ausbau vun dëser Energieerzeugung ass awer d'Réckgrat vun der ökologescher Transitioun vun all Wirtschaft well se nei Produktiouns a Verwäertungsketten kreéiert, nei Beruffer, nei Aarbechtsplaze schaaft a Recettequelle vum Staat op eng méi breet an nohalteg Basis stellt. Drëttens, d'Energieeffikassitéit. D'Verbesserung vun der Dämmung vu Wunnengen, déi klimapolitesch interessant ass, awer och en Instrument fir akommesschwaach Stéit ze hëllefen, huet d'Regierung ofgeschenkt. D'Ausgaben, déi d'Regierung bis 2021 fir dëse Posten virgesäit, si beschtenfalls anekdotesch. D'Landwirtschaft. Véiertens, d'Reform vum Agrargesetz an de ruralen Entwécklungsplang, deen 2016 gestëmmt goufen, droen de klimapoliteschen Erausfuerderungen iwwerhaapt net Rechnung. D'Subventiounspolitik dréit zu enger Konzentratioun vun de Betriber bäi a virun allem gëtt d'Gewiicht ëmmer méi op eng intensiv Fleesch a Mëllechproduktioun geluecht, déi mat hiren Niewenerscheidungen eng immens Belaaschtung fir Klima, Waasser, Biedem an d'Aartevillfalt bedeiten. Madame Presidentin, dëst Land steet op enger Kräizung, a mer mussen eis decidéieren, wou mer hiwëllen. Entweder mer maache weider esou wéi bis elo, mat all deene Konsequenzen, déi mer elo scho gesinn, oder mer orientéieren eis ëm a maachen domadder nei Perspektiven op. Einfach weidermaache wéi bis elo géif bedeiten, Eng Minoritéit beräichert sech op Käschte vun deene villen hei am Land, gedriwwe vun enger schifer Wuesstumsdynamik, där mer wéi den Zauberlehrling hannendru lafen an net nokommen, e Wirtschaftsmodell, deen op Steiertricksereien berout, fundamental ongerecht ass a vun deem ëmmer manner Leit hei am Land eppes hunn, ënnert deem sengem Drock d'Wunnengspräisser an d'Astronomescht klammen an d'sozial Segregatioun zu Lëtzebuerg ëmmer méi grouss gëtt. an deen eis an der internationaler Ëffentlechkeet ëmmer nees erëm wéi Schmuddelkanner am Eck stoe léisst. Oder awer mer denken ëm a si bereet eist Land ze veränneren, hin zu engem Land, an deem d'Ekonomie dem Mënsch déngt an net ëmgekéiert, e Land, dat seng Souveränitéit dozou notzt, Kompetenzen opzebauen an net dubiéis Nischen E Land, dat a Kooperatioun mat sengen Nopere schafft an net a permanenter Konkurrenz zu hinne wierkt. E Land, an deem Aarbecht sech lount an d'Mënschen och vun där Aarbecht éierbar liewe kënnen an net mussen Angscht hunn, an d'Aarmut ofzerutschen. E Land, wat sech zum Zil setzt, déi material Aarmut auszeläschen an net probéiert, se ënnert den Teppech ze kieren. E Land, dat et all Bierger erméiglecht, anstänneg ze wunnen, ouni sech mussen iwwer béid Oueren ze verscholden oder d'Loyeren ze bezuelen, déi engem d'Loft zum Ootmen huelen. E Land, an deem de Schoulsystem déi sozial Ënnerscheeder tëschent de Kanner méi kleng mécht, amplaz se nach ze verstäerken. E Land, an deem de Schutz vun der Biodiversitéit an den natierleche Ressourcen als Atout ugesi gëtt, an net als lästegt administratiivt Hindernis. E Land, dat resolut d'Energietransitioun investéiert an net iergendwellech Statistiken op aneren, um aneren Enn vum Kontinent akeeft. E Land, dat seng Landwirtschaft biologesch ëmbaut. E Land, an deem de Generatiounevertrag tëschent Jonken an Alen erneiert a bekräftegt gëtt an net ee géint deen aneren ausgespillt gëtt. E Land, an deem eeler Leit dee Respekt an déi Plaz an där Gesellschaft kréien, déi se verdéngt hunn, an net als ze reduzéierende Käschtefaktor ugesi ginn. E Land, an deem Jonker wierklech Perspektiven hunn, fir hir Dreem, Wënsch an Hoffnunge kënnen ze erfëllen. E Land an deem Kultur Mëttel an Ausdrock vun der Emanzipatioun vun de Mënschen ass an net degradéiert gëtt zu engem Amusement bäi Schampes-Receptioune vun der High Society. E Land an deem d'Mënschen déi vill Sproochen hei als Stäerkt a Bréck erliewen an net als eppes wat eis vuneneen trennt. E Land, an deem déi breet Schëllere méi droe wéi déi schmuel. E Land also, dat ronderëm Wäerter wéi Fräiheet, Gläichheet a Solidaritéit opgebaut ass. Jo, dat ass e ganze Programm. Mir mengen, datt et sech lount, duerfir ze schaffen. Mee duerfir brauche mer en Ëmdenken. Awer mer brauchen virun allem eng aner Politik. Merci. Très bien. Merci dem Här Baum. Als nächsten ageschriwwene Riedner hunn ech den Här Gusty Graas. Ech menge mol, dass ech fir esou ech gemellt hunn. Jo.